Illum se niltaqgħu ma' Wayne Flask li huwa kittieb, traduttur u blogger. Imwieled fl-1982, l-ewwel xogħol tiegħu kien bħala ġurnalist tal-mużika. Fl-2015, kellu l-ewwel xogħol tiegħu fit-Teatru Manwel bid-dramm Sibna ż-Żejt, dirett minn Sean Buhaġar. L-ewwel rumanz tiegħu, Kapitali, ġie ippubblikat is-sena li għaddiet. Però issa ngħaddu għall-qari tas-silta. Suppost ili siegħa li dħalt il-Parlament, imma x'jippurtani, eh? Għax jiġi l-leader li jwiegħed li se jitfagħna fuq paga skont kemm nattendu, aħseb wara għandix immur jien insaħħan is-siġġu f'dik ir-riħa ta' ħluq. F'dawn l-aħħar ftit ġimgħat qed tiġi boring l-affari. Il-kummiedji tal-healthy eating lestejnieha fl-aħħar. Logo, brochures, action plan imbażwar, xi żewġ down payments. Issa f'idej id-dipartiment, sakemm ma spiċċatx fil-bir tas-skieken. Imma l-Parlament għazza xi dwejjaq! In-Nazzjonalisti qabdu ma' Konrad Mizzi. Minn għalihom se jirbħuha bih. U kull nofs ta' kelma li tgħid fil-Parlament jibdew jgħajtu Panama jew jitilqu 'l hemm. Qishom tfal żgħar jilgħabu kordin. Darba minnhom qam xi nofs Skots ieħor minn tagħhom, xi Peter xi ħaġa. Ieħor minn dawk tas-Serje B bħali, ixejjer il-karti u jaħmar u jgħajjat dwar trasparenza u x'naf jien. Kulħadd jinjorah. Korruzzjoni? Panama? Moralità? U morru tmejlu. Ħa ngħidilkom jien fejn il-moralità. Hmm, ħa nara. Xejden. Resaq aktar qribi, wiċċu miksi materja qisu splużjoni f'fabbrika tal-jogurt. Il-bqija b'marki ħomor ta' ponot li tkaħħlu fil-ġmiel ta' wiċċ li għandi quddiemi. Attentissimu li ma mmisslux xi musmar u ninħasel materja, dawwartlu rasu kemm kemm b'idejja. Sa f'doppju ta' ngwanti, hekk kif ir-riħa tagħraq li kienet ħierġa minn taħt ħabtu, għoddha tfitli d-dawl. Normali daż-żmien sinjura. Kemm għandek żmien, ħmistax? Sittax. Normali ta'. Ara, ħantik dawn. Għedtilha kif ħarbixt ditta ta' pilloli kontra l-ponot fuq il-karta l-blu. Ħudhom għal tliet ġimgħat. Jekk ma tarax kambjament, erġegħi arani. Kont ċert li se nerġa' narah għax dawn il-pilloli ma jagħmlu assolutament xejn. Il-ponot u l-materja għandek sa 25 sena għaddej bihom u bir-rata li għaddej biha se tkun għadek għażeb. Minn 40 sena 'l hemm kollu tiegħek biex tiżżewweġ. Trid ngħidlu biex inaqqas iċ-ċikkulata? Aħjar le, għax il-monfar ma jtuni commission tajba fuqhom dawn u nfajjar kaxxi sħaħ minnhom qabel nirreferi l-klijent għand dermatologu. Nibgħatu għand stafraġ, li issa drajtu u naf żgur Alla li se jfaqqa' erba' kaxxi oħra b'aktar pirmli. OK, grazzi Dott, x'nafek? 25 Kollox. Żejda ħafna dik il-kollox imma m'hemm x'tagħmel. Isma' Doctor Borg, daret lejha l-omm bil-ħamsin ewro f'idejha. Forsi tista' tgħinni? Eh, iva għidli mela le. It-tifla se tiżżewweġ daqt u l-bank mhux itiha biex tissellef. Ħażin. Taħdem it-tifla imma le? Iva, xogħol għandha kieku ma imma Marija ma smewit il-prezzijiet. Biċċa flet ħalaxa qed jitolbu 190 tiegħu. Hekk jiġri iva. Naħseb l-aġenti qed jaraw kbir. Allura jien u r-raġel qed naħsbu biex naqsmu d-dar u ntellgħu penthouse. U hi tieħu s-solar ta' fuq. Rajtha hija? Tista' tagħmel hekk, iva, mela. Imma jien kif nista' ngħinek sew, sinjura? Għax għandu jkun in-naħa tagħna ma tistax ittella'. Fejn toqogħdu? Wara l-Knisja. Pum! Ġo UCA. Ħa ngħidlek, sinjura, intom applikaw xorta waħda u qabel ma tkun se tinqata', ejja rani. Min hu l-perit? Ma nafx, ħabib tat-tifla. Ismagħni, għidlu japplika u qabel tinqata', ejjew l-uffiċċju d-dar tiegħi u ġibu lista ta' min joġġezzjona. All right, Dott, issa xi ngħidlek, nibqa' nafulek. Grazzi, ibżax. Ejja, jgħaddi l-permess u mbagħad nitkellmu. Grazzi ħafna, saħħa Dott. Saħħa lilek. U ħarġet titbissem isa rebħet lotterija u għada ma tista' tgħid lil ħadd. Fil-kuritur tal-ispiżerija ma kienx għad fadal pazjenti. Sellimt lil Merjen l-ispiżjara jenu ħireġ u dak il-ħin daq lil mobile. Nispera li ma rridx imur xi vista dal-ħin. Hello? Int hemm? Ara x'qala' l-baħar. Iva jew le? Ejja, hawn qiegħed. U dik kienet silta minn kapitali ta' Wayne Flask li qiegħed hawn, nistinek tidħol hawn, kif inti Wayne? Lilek tajba.
Lilek ukoll.
Mela, bħas-soltu għandna ftit mistoqsijiet, nibdew bl-ewwel waħda. Kapitali huwa bla dubju rumanz f'waqtu. F'dan iż-żmien ta' neoliberaliżmu xxellerat u stejjer u allegazzjonijiet dwar ħasil ta' flus, kontijiet bankarji anonimi u affarijiet koroh oħra, huwa xieraq li kittieba Maltin jindirizzaw dan l-aspett kontemporanju ta' pajjiżna. Wieħed jistenna wkoll li rumanz li jmiss ma' dawn it-temi ser ikun mimli sarkażmu xieref, mibegħda u rabja lejn ċerti personaġġi prominenti fis-soċjetà Maltija. Li forsi mhux espliċitu fir-rumanz hija l-attitudni lejn il-poplu nnifsu. Hemm min isostni li kull poplu għandu l-gvern li ħaqqu. Taqbel? Assolutament le. Bħala stqarrija nara l-każ klassiku ta' sweeping statement. Kull poplu għandu l-gvern li jitpoġġa hemmhekk minn serje ta' fatturi, mhumiex biss il-vot finali iżda Selezzjoni tal-kandidati, mhux Malta biss kif qed naraw anke f'bosta pajjiżi oħrajn, iktar ma jgħaddi żmien iktar qed tiftaqar. Nemmen li hemm forzi oħrajn apparti l-sempliċi vot tal-elettorat li jilagħbu rwol f'min jasal fil-Gvern. Għandna l-korporazzjonijiet kif jeżistu f'pajjiżi Ewropej, fl-Istati Uniti, korporazzjonijiet li jmexxu kandidat, kandidati jew skjeramenti politiċi u jiffinanzjawhom jeżistu Bejn wieħed u ieħor l-istess ħaġa Malta wkoll. Hemm ir-rwol tal-media li dan l-aħħar snin, speċjalment bil-media diġitali, qiegħda iktar tfaqqar il-livell tad-diskors minflok tipprova trawwem xi forma ta' diskors daqsxejn iktar intellettwali. U le, il-klassi politika kif għedt l-ewwel ftaqret, jiġifieri naħseb li ġeneralment il-poplu ma tantx jifdallu daqshekk għażla. Dejjem hemm l-għażla bej the choice between two or more evils.
Robert in-Nazzjonalist minn Tas-Sliema u Daniel il-Laburist minn Marsaxlokk. Avversarji, kollegi u fotokopji ta' xulxin. Il-messaġġ ċar. M'hemmx għażla, le? X'ifisser dan dan għall-pajjiż u għaċ-ċittadin ta' kuxjenza? M'hemmx tama? Aħrab mill-pajjiż? Falliet id-demokrazija?
FM Dwar aħrab mill-pajjiż, naħseb huwa ħsieb li jkolli kważi ta' kuljum, tal-inqas darbtejn kuljum. Fir-rigward ta' jekk fallietx id-demokrazija, demokrazija saret eżerċizzju fejn inti tivvota darba kull ħames snin u mbagħad in between tista' tmur tirrabja jew tikkomplimenta lil dak li jkun fuq il-midja diġitali. L-eżerċizzju demokratiku bħala għodda narah pjuttost outdated, mhux aġġornat. Hemm pajjiżi li qegħdin jesperimentaw b'aġġornament tad-demokrazija, pereżempju d-deċiżjonijiet li jittieħdu f'ċertu raħal jew f'reġun jitgħaddew permezz ta' focus groups ma' residenti ta' lokalità partikolari. Il-politika partiġġjana ma tindaħalx fihom dawn l-esperimenti u jkunu n-nies li jiddeċiedu x'għandu jidħol pereżempju f'abbozz ta' liġi ġdid. kemm f'Malta kemm f'ħafna pajjiżi oħra dan il-forma ta' politika moderna ma teżistix, tinżamm kemm jista' jkun moħbija, dejjem jiddeċiedi xi ħadd li għandu mandat jiggverna però probabbilment m'għandux ħafna m'għandux mandat biex jagħmel ħafna mill-affarijiet li jwettaq waqt li jkun fil-gvern. Iċ-ċiniżmu bilfors jidħol għax jien u naħseb ħafna nies oħra nħossuhom pjuttost 'il bogħod mill-proċess demokratiku u mit-teħid tad-deċiżjonijiet. Għandek id-dritt tivvota darba kull ħames snin, għandek id-dritt tgħid li trid Facebook, però ma tmexxix int. Aspett li jikkaratterizza ċerti politikanti f'kapitali huwa speċi ta' ċiniżmu li kapaċi jittollera u jiġġustifika kollox, gideb f'wiċċ il-poplu, serq ta' fondi, tradiment u abbuż ta' fiduċja. Ċiniżmu ta' psikopatiku fi kliem ieħor. Għalfejn huwa prominenti daqshekk f'kapitali u, forsi, fir-realtà? Forsi hemm toqba, loophole, li minnha dawn il-karattri jgħaddu faċilment għall-kmamar tat-tmexxija. Jew hija forsi fiha nnifisha sintomu tal-istat tal-pajjiż?
Mistoqsija daqsxejn diffiċli nweġibha. Iċ-ċiniżmu ta' psikopatiku qiegħed hemmhekk għax ċertu affarijiet jidher li ma se jittranġaw qatt. Naħseb ħafna nies li forsi rmow ċertu rbit li kellhom mal-politika partiġġana u ġenwinament kienu qed jistennew aħjar mill-klassi politika, Gvern u Oppożizzjoni ta' jiġifieri, fis-snin li għaddew, naħseb li baqgħu diżappuntati. Ma tantx nara ma tantx nara soluzzjonijiet faċli għal din is-sitwazzjoni bilfors illi niġi maħkum minn ċertu ċiniżmu. Għalkemm biex ngħid is-sewwa Kapitali kien beda iktar bħala proġett ta' light humour nista' ngħidlu hekk u mbagħad żviluppa f'rumanz sħiħ ta' kważi 50,000 kelma li nkiteb fi żmien pjuttost qasir u mbagħad kien hemm avvenimenti oħrajn li ġraw matul wara li spiċċat il-kitba u waqt li ntbagħat għall-istampar illi forsi l-messaġġ tal-ktieb amplifikawh iktar milli stennejt li se jiġi amplifikat jien.
Bid-dramm Sibna ż-Żejt u issa bir-rumanz Kapitali, it-tnejn prodotti fi żmien relattivament qasir, ismek qed jiġi assoċjat ma' vuċi letterarja politikament xettika. saqajha mal-art u li ma ġġib rispett lil ħadd. Hemm kittieba oħra li mxew din it-triq, eżempju George Peresso bi Vjola, il-kulur tal-imħabba. Satira fina fuq storja ta' mħabba bejn Laburist u Nazzjonalista. Għalkemm xorta mhux xierfa daqs kapitali bħala satira. Kif tara lilek innifsek f'dan ir-rigward? Satirist li qed juża l-mezzi ta' pubblikazzjoni biex isemma' leħnu, tkun xi tkun il-forma letterarja, jew vuċi letterarja emerġenti li sabet fis-satira l-ewwel motivazzjoni tagħha għall-kitba? Se jasal żmien, u nispera mhux fil-bogħod wisq, li ma nibqax nagħmel xogħol satiriku. Naħseb li kelli ngħid bejn Kapitali u Sibna ż-Żejt, bejgħet u ieħor għedtu. Tnejn li huma jiġu bil-preġi u bid-difetti tagħhom. Fir-rigward tat-teatru, għedtha kemm-il darba u nibqa' nsostniha li mhuwiex il-forma artistika li jien iktar li jien iktar qrib tagħha allura ma naħsibx li nerġa' naħdem għat-teatru fis-snin li ġejjin. Biex ngħid il-verità iktar ħassejtni komdu nikteb rumanz, nispera kapitali ma jkunx l-ewwel u l-aħħar, però fuq kemm se nagħmel iktar xogħol satiriku fil-ġejjieni anke jien għandi d-dubji tiegħi. Nixtieq eventwalment nagħmel xi ħaġa differenti.
Taf xiex? Hemm kit, le, ħadni le.
Però ċert li hemm kittieba oħrajn illi forsi għandhom joqogħdu inqas lura milli jgħidu dak li jaħsbu u jagħtu iktar attenzjoni għall-kitba milli jagħtu attenzjoni lilhom infushom u dak iċ-ċertu navel gazing li hawn fix-xena letterarja forsi bdew jaqtgħulu ftit u verament jibdew anke huma jgħaddu ċertu messaġġ. Tajjeb, issa hawnhekk għandna dawn il-kotba u hekk, tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Mela, mil-lista għażilt, mil-librerija tad-dar, għażilt Kill Your Friends ta' John Niven, awtur Skoċċiż forsi mhux daqstant magħruf hawn Malta. Huwa kittieb li għallimni nikteb b'ċertu direttezza u b'ċertu salvaġiżmu. Huwa ktieb ambjentat F'setting pjuttost reali huwa wkoll, John Nevin kien scout ta' record label fl-Ingilterra, kien ta kuntratt lil Mogwai u mbagħad kien irrifjuta lil Coldplay, jidhirli anke lil Muse, qalilhom intom m'intomx tajbin, xi dwejjaq fikom. U mbagħad induna hu stess li ma kienx daqshekk jinqala' f'dak ix-xogħol u ntefa' l-kitba. Dan huwa ktieb ambjentat fiż-żmien in-nighties fl-Ingilterra fejn kien hemm xena tal-mużika pjuttost vibranti ngħidulha hekk u kien qed jiddiskrivi parti mit-taħwid li kien isir li kien għaddej behind the scenes f'dik ix-xena u tip interessanti ħafna naħseb iktar ħabba ħabba l-intensità li jikteb biha John Nevin. Skoċċiż ieħor Irvine Welsh li huwa ġeneralment huwa ispirazzjoni kbira u influwenza kbira fuqi. Għażilt Glue mill-kotba tiegħu kienet bej Glue u Marabou Stork Nightmares. Għażilt Glue għax huwa nħossu pjuttost attwali, jiddeskrivi l-istorja ta' erba' żgħażagħ mit-tfulija tagħhom sa meta jsiru adulti ġewwa Edinburgh u jiddeskrivu dak li għaddej madwarhom il-belt. ta' madwarhom kif qed tinbidel sakemm jidħol fil-fenomenu tal-ġentrifikazzjoni, xi ħaġa li dal-aħħar qed tissemma' ħafna fir-rigward tal-Belt Valletta wkoll. U ovvjament hemm anke kummentarju dwar żminijiet ta' Thatcher li nħossu interessanti ħafna. Mhm. Ehm, Għanna slip reġaw saru velenużi tali żwela ġera. Ah, huwa ktieb li eh, meta ħareġ qed torret qed nasab mhux jinbiss l-istramp għaw Malta. Ehm, Srib kien għalija kien forma ta' epifanija ehm, kienet iddeskrivi l-rwol tal-business class fis-soċjetà Maltija u Il-ġlieda bejn il-klassijiet li, naħseb bħal Alex, jiena ma naħsibx li spiċċat hawn Malta, irrilevanti minn dak li jipprovaw jgħidu ħafna nies li jippruvaw iwasslu xi forma ta' messaġġ ta' għaqda f'dan il-pajjiż, dan il-pajjiż jibqa' mifrud minn bosta angoli. U s-sriep naħseb li huwa dokumentarju dwar Malta li ma jispiċċa qatt. L-aħħar wieħed huwa Estatu la mafia ta' Marco Travaglio. Marco Travaglio huwa ġurnalist Taljan għal qalbi ħafna, huwa bniedem illi l-establishment Berlusconjan u anke l-establishment ta' warajh warrab bl-iktar mod possibbli. Wieħed meta jaqra dan il-ktieb jifhem daqsxejn iktar għalfejn. Hawn Malta nitkellmu ħafna dwar, tissemma' ħafna bħala buzzword il-kelma mafia state. Naħseb li ħafna nies li jużaw dan it-term ma jafux eżattament x'inhi l-mafja, x'tagħmel il-mafja u kif taħdem. U f'dan il-każ dan huwa master class ġurnalistiku jiġbor fih numru ta' sentenzi fil-qrati, numru ta' fatti li ġraw verament, numru ta' stqarrijiet fil-midja ta' ħafna politiċi Taljani li jindikaw li kien hemm ftehim bejn il-Gvern Taljan u l-mafja sabiex il-mafja teħles minn personaġġi skomdi bħalma kienu żewġ imħallfin Falcone u Borsellino u l-Gvern b'ċertu kompjaċenza b'wieħed u ieħor kellu ftehim jew ħallihom joperaw jew m'għamel xejn, ngħidu m'għamel xejn biex jiġġieled ċertu affarijiet. U fatt li ġraw fis-snin 90 illi għad hemm riperkussjonijiet tagħhom l-Italja sal-lum, inkluż fuq eks President tar-Repubblika li qabad jigdeb u ġie interċettat jagħmel ftehimiet ma' Ministri ta' żmien Andreotti, xi ħaġa veru tal-waħx għalija personalment, kif imbagħad it-Taljani stess, Napolitano stess, ipprova jiskredita lill-ġudikatura li kienet qed tinvestiga fuq dawn l-affarijiet.
Tajjeb ħafna, naħseb wasalna fit-tmiem, Wayne, grazzi ħafna tal-li ġejt. Grazzi lilek.
Aħna wasalna t-tmiem programm ieħor Wiċċ Imbwiċċ, narakom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor u awtur jew awtriċi oħra.